Insellmulkom. Illum il-Knisja tiċċelebra s-Solennità ta' Ħadd il-Palm, fejn naraw lil Ġesù dieħel Ġerusalemm u l-folla tilqgħu, il-folla tagħtih merħba u tkanta Imbierek min ġej f'isem il-Mulej. Illum Ġesù jidħol fil-familji tagħna, fid-djar tagħna, fejn hemmhekk ukoll aħna bħall-folla nagħtu merħba lil Ġesù u jkun imbierek min ġej f'isem il-Mulej. Imbierku lil Ġesù illi jiġi jżurna, biex ikompli jieħu ħsiebna, biex jurina li huwa magħna, anke fiċ-ċirkustanzi, fid-diffikultajiet, fl-esperjenzi kollha tal-ħajja tagħna. Ġesù qiegħed jieħu ħsiebna, Ġesù qiegħed jimxi magħna. Ejjew aħna wkoll nilqgħu l-istedina tal-Knisja li llum tagħtina sabiex aħna u nisimgħu r-rakkont tal-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu, aħna matul din il-ġimgħa nakkumpanjaw lil Ġesù fejn flimkien ħa nirriflettu, ħa nitolbu, Ħa niċċelebraw il-passjoni, it-tbatija, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu. Il-folla laqgħet lil Ġesù bil-ferħ. Ejjew aħna nilqgħu dak li hu ta' Alla, nilqgħu l-Knisja, nilqgħu il-familja tagħna bil-ferħ. Ħalli l-ferħ ta' Ġesù jkompli jkun il-ferħ tagħna. Il-ferħ ta' Ġesù jwassalna biex niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja, li hija l-Għid il-Kbir. Illum ukoll niċċelebraw Jum iż-Żgħażagħ. Fil-Knisja F'jum Ħadd il-Palm niċċelebraw Jum iż-Żgħażagħ. Għall-grazzja t'Alla fil-parroċċa tagħna għandna erba' gruppi taż-żgħażagħ illi l-preżenza tagħhom fil-familja ta' Alla, fil-Knisja, tagħmlilna kuraġġ il għaliex huwa tajjeb, huwa sabiħ illi nimxu wara l-Mulej Ġesù. Ejjew anka nilqgħu l-preżenza taż-żgħażagħ fil-Knisja, fil-parroċċa tagħna, illi lilna tkompli timmotivana, li lilna tkompli timlina bil-kuraġġ illi aħna ta' Ġesù, illi iva tajjeb illi nemmnu fil-Mulej Ġesù, Iva, tajjeb illi aħna nimxu warah. Hija tajjeb illi aħna nkomplu nkunu xhieda quddiem l-isfidi, quddiem is-sitwazzjonijiet kollha tal-ħajja tagħna. Nistednukom biex flimkien ngħixu din il-ġimgħa illi ħa twassalna biex niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja, fejn flimkien nirbħu d-dnub tagħna, it-tbatija tagħna, bil-preżenza tal-Mulej Ġesù f'ħajjitna.
Issa għaddej iż-żmien sew u waslet ukoll il-Ġimgħa Mqaddsa. U forsi bla ma trid tibda tgħid kemm ħa ndumu ġewwa, kemm ħa ndumu b'din is-sistema. Imma l-grazzja t'Alla naraw ħafna eżempji ta' nies li jadattaw kemm ix-xogħol tagħhom, kemm dak li jħobbu jagħmlu, imma anke r-relazzjonijiet li jibqgħu b'saħħithom anke f'din is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha. Għeżież żgħażagħ, illum f'Jum iż-Żgħażagħ, nixtieq illi intom ukoll tieħdu l-impenn illi tgħinu lill-adulti, lil sħabkom oħrajn biex jieħdu spirtu żagħżugħ ukoll f'din is-sitwazzjoni illi qegħdin ngħixu fiha. Huwa ukoll parti mill-missjoni nisranija tagħna li aħna nkunu ta' tama u ta' aspirazzjoni għall-oħrajn. Intom fost l-iktar nies illi kapaċi tadattaw malajr minħabba l-età żgħira tagħkom, kapaċi tifhmu iktar fit-teknoloġija, tgħinu lil oħrajn biex jaqbad ma' persuni oħrajn, juża l-mobile eċċetera. Imma mhux biss, kunu wkoll ta' ispirazzjoni, issimgħu lill-ġenituri, issimgħu lill-adulti, issimgħu dak li għaddej fil-pajjiż ħalli intom ukoll bil-ħsieb tagħkom, bl-ideat tagħkom tistgħu tikkontribwixxu mhux biss pożittività, ottimiżmu, imma wkoll sinjal ta' tama, it-tama li ġejja mill-Vanġelu.